Хәерле көн, исәнмесез. Исән сау килеп җиттең. Аллаһ шөкер исән саулана килеп җиттек. Э, килеп җитү дип әйтү дөрес тә түгелдер, кайтып, кайтып җиттем. Кайттык, кайттык, Казаныбызга кайттык. Э. Туган шәһәребезгә, шәһри Казаныбызга кайтып җиттек. Сәгыйть, ничә ел Анкарада яшисең? Анкарада 91 елдан бирле 28 ел. Ияләнеп буламы менә э, рәхәт булса да торган җир сагындыра туган ил диләр. Син килешәсеңме бу әйбер белән? Әлбәттә килешәм, әлбәттә.
Ул яшь чакта ул бик сизелми. Яшь чакларда бит инде эш белән, тегерәй-болай чабып йөрисең, тормыш мәшәкатьләре белән. Ләкин вакыт узган саен туган якны сагыну көче тагын да күбәя, тагын да ныграк була. Менә бүгенге көндә Анкарада татарлар күпме? Аралашып яшисезме? Ну, әлбәттә, Анкарада аралашып яшибез. Төгәл санын әйтеп булмый. Аның саны билгеле түгел. Бары тик Анкара татарларына түгел, Истанбул, күбрәк Искешәр татарлары, Анталия татарлары, Измир татарлары белән аралашып яшибез. Син бит инде журналист кеше әйбит. Төркия Әйе. вазы радиосында эшлисең. Әйе. Менә анда татарларга мөнәсәбәт ничек? Радиода э, бит инде безнең э, ТРТ дәүләт телерадиокомпаниясе каршында эшләп йөрүче Төркия вазы радиосы инде бүгенге көндә 32 телдән күбрәк Телдә тавышлар бар, башка төрки телләрдә дә бар, ләкин төрки телләрдән беренче булып 98 нче елда татар телендә ачылды. 98 нче елның майның май ахырында шул елдан бирле 20 елдан күбрәк инде без татар телендә тавышлар алып барабыз. Әлбәттә, Барлык төрки халыкларга да мөнәсәбәт җылы һәм татарларга да, әлбәттә, уңай мөнәсәбәт бар. Менә шул тапшыруыгыз турында, радио турында сөйләп китәләр. Күпме кеше эшли сезнең редакциядә? Ничек эшлисез? Материалларны каян туплап бетерәсез? Менә журналист кеше буларак шул кызыклы миңа. Әйе, әйе, әлбәттә, менә без э, дүрт кеше эшлибез бүгенге көндә. Дүрт э, кеше, өч кызыбыз бар, кияүгә чыккан өч кызыбыз. Төркиядә яшиләр алар, Анкарада. Э, мәгълүматларны инде, әлбәттә, бу ТРТ бер зур бер телерадиокомпания, хәбәрләр безгә хәбәр үзәгеннән килә. Э, ләкин әйтик менә татар дөньясы белән бәйле хәбәрләрне үзебез табабыз, үз чыганакларыбыздан да табу мөмкинлегебез бар. Һәм, әлбәттә, татар дөньясына да әһәмият биргәнегез өчен, игътибарны бирергә тырышабыз. Бары тик Төркиядә яшәүче татарлар белән генә түгел, дөньядагы барлык татарлар белән, татар диаспорасы белән бәйле хәбәрләрне һәм, әлбәттә, менә э, Бөтендөнья татар конгрессы да күзәтеп барабыз эшчәнлеген, аның турында да мәгълүматлар җиткерергә тырышабыз. Сәгыйть, менә татар теле, төрек теле алар бит инде э, якын дип әйтсәк тә, кайбер сүзләрне аңлап бетереп булмый, тырышсак та, менә буталмыймы ике тел? Юк инде ул, әлбәттә, теге вакыт белән. Ләкин, әлбәттә, теге анда яшәгәч, качакта сизми кала, сизми дә каласыңдыр. Бәлки кайбер сүзләр охшаш, яисә мәгънәсе башка төрле. Ул ничектер аң астында. Сизмичә дә әйтергә мөмкин, ләкин без инде журналист булгач, бигрәк тә Татар редакциясендә эшләгәч, аңа игътибар итәргә тырышабыз. Һәм менә Татарстаннан килгән безнең кунакларыбыз, галимнәребез бер тапкыр әйткәннәр ди безгә, Сезнең татарчагыз дөрес, яхшы сөйләшәсез, ләкин инде акцент белән сөйләшәсез. Төрек акценты сизелә. Ул әлбәттә бәки табигый бер барыш, табигый процесс булырга мөмкин. Э, чөнки бит инде кеше яшәгән мохитта, яшәгән атмосфераның э, югалтысына кала, организм, тел ул үзен дә сизмисен, ул нигә мохитка агымга кереп китәсен. Ләкин э, ул галим галим әйтүенчә инде сез татарча яхшы сөйләшәсез. Бар тик ул теге матур бер төрек акценты, төрек авазы сизелә. Сизелә.
Мин алай көчләнеп әйтмәс идем. Шулай да әзрәк бар. Бар да әлбәттә. Сәгыйть менә кире туган җиргә кайту теләге юкмы? Э, теләк бар.
Алла бирсә белмим, менә лаеклы ялга чыга алсак, исән була алсак. Ансы Ходай кулында шулай бит.
Иә, иә, иә. Ходай кулында. Ходай ничек әйткән булса, ул язмыш. Язмыш җиртә кешене. Шәсе суда барсы да язмыштан тора, сул һавада. Анкарада безнең татар егетләре, кызлары белем истиләр. Менә алар белән аралашу бармы? Әлбәттә, әлбәттә, безнең э, татар яшьләре белән бер тик Анкарада гына түгел, э, гомумән Төркиянең башка шәһәрләрендә яшәүче безнең татар яшьләре белән алар белән инде төрле әңгәмәләр, интервьюлар алу мөмкинлегебез бар. Ләкин э, соңгы елларда э, Төркиягә белем алырга килүче яшьләребезнең саны азайды, кимеде. Ул 90 нчы еллардагы, 2000 нчы еллардагы кебек түгел. Ул сан азайды, ләкин килгән безнең яшьләр белән дә элемтәбез бар. Аралашасыз? Әйе, аралашабыз. Мин Анкарада булганда зиратка барган идек без. Әйе.
Анда безнең теге данлыклы, затлы шәхесләребезнең каберләре шунда саклана, шунда күмелгәннәр. Һәм менә бүген Гали абыйны күрә алмадык. Кызганыч Гали абыйны күрдек без. Аккош турында сүз бара инде монда. Казанга килгәч очрашу мөмкинлеге булды. Ләкин без э, вафат булган иде, без Анкарада булган вакытта. Урнашмак табылсын, менә бүген аларны искә алуыбыз. Менә шуларның каберләренә карап тору, менә алар оештырыламы, аларга дога кылу, гомумән. Һәм менә э, бик яхшы искә төшердегез. Быел э, Анкарадагы милләттәшләребезнең менә Безнең якташыбыз Роза Корбан бар. Аның әйдәп бару чанлыгында бер чара үткәрелде. Җәбеҗә зиратында, Анкарада безнең күренекле шәхесләребезнең каберләре бар икән. Э, Себер татарларыннан Мустафа әфәнде, Мустафа Гөлтәкин башта бардан барып анда зиратка бөтен аларның исемлеген төзеп, табып андагы э, системага кереп, компьютер системасына кереп, каберләрен табып, исемлек төзеде. Аннан соң берничә көннән соң инде берничә татар белән татар милләттәшләребезнең барып, ул каберләрне табып, һәр кабер янында безнең милләттәшебез бар, татар милләт Ильяс Мифтахов дигән, ул теологиядә докторантурада укый Анкарада, дога кылдык, аны искә алдык һәм кайбер каберләр бик яхшы вазгыятьтә түгел иде. Таркалган каберләр бар иде, аларның исемлеген төзедек. Кулдан килгәнчә төзәтергә тырыштык, төзәттек, догалар кылдык. Бу беренче адым инде. Беренче адым инде. Анда күренекле шәхес Фуат Токтаров та бар. Гаясы Сакыйның кызы Сәгадат ханым да бар. Сәгадатның ханым кабере яхшы вазгыятьтә, ләкин менә Фуат Токтаровлар, башкаларның каберләре Туганнар булмагач онытылган вазгыятьтә иде, аларны кабат төзекләндереп һәм исемлеген төзеп, бәлки дә Татарстан вәкилчелегенә ул исемлекне җибәреп, нидер бер, бәлки дә тагын да күбрәк, тагын да яхшырак вазгыятьтә китерү мөмкинлеге булыр дип уйлап, һәм моннан соң да мондый чаралар дәвам итәр дип ышанып. Амин, шулай булсын.
Менә бүген аларны искә алуыбыз әйтеп үткәнемчә дога булып барып йөрсен, Алла бирсә, Корбан бәйрәме җитә, Корбан гаете җитә. Сәгыйть, бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Менә Казанга кайтып конгресска кергәнең өчен һәм безнең шушы очрашу урны Казан дигән тапшыруыбызның кунагы булган өчен. Сиңа кире Анкарага барып, исән-сау кабат эш урыныңа барып җитеп, эшеңне дәвам итүеңне телибез. Амин. Сезгә дә бик зур рәхмәт.
Сезгә дә зурдан-зур уңышлар теләп калам. Амин, шулай булсын. Рәхмәт.
Бүген безнең очрашу урны Казан тапшыруының кунагы, Төркиядән кайткан милләттәшебез, якташыбыз Сәгыйть Хәйри булды. Әмин Гөлназ Шәйхи, бүгенгә сезнең белән саубуллашам.